Kum sangkhat zakua sawmthum, November, thla a ni a, Canada hmar lama nuna vut leh a chheh vel chu khawvawt rapthlak tak mai chuan a tuam mek a ni. Englai pawh in vur a sur sung sung reng a, chung vur tling khawm te chuan in kalpawhna kawng leh khawlai te chu a chhilh khat vek tawh a ni. Tiin vur a sur nasat em avangin thil hmuh a harsa em em mai a, hmalam tawi te bak a hmuh theih loh a ni. Chutiang vur sur nasa leh khawvawt vin em em karah chuan pasal tha ralhrat Jo Labelle chu ram hnuai pik tak karah chuan a vak kual thauh thauh mai a. Chutiang vur sur leh khawvawt chu vawi tam tak a lo pal tlang tawh a, a tan thil thar a ni lo. Mahse, chu mini kher kher chu a ni meuh pawh chuan a vawt zual hle in a hria a, A kawr lum hakte chu chhah tha hle mahse, khawvawt chu a nat em avangin an tuam lum zo meuh lo a ni ber mai. A pheikhawk vur sur kar a bun tur bik lio lio a duan pawh chuan a hna a tlin lo emaw tih mai turin a khup thleng chuan khawvawt chuan a hmet ngut ngut mai bawk si. Chutiang vur kara hlauhawm ber chu khawvawt leh hrehawm ni lovin vur ram savawm a ni. Vur sur chu a nasat em avangin khaw hmuh a fiah thei lo va. Chuvang chuan vur ram savawm kan tih mai thin, polar bear, var vo mai te chu Joe la Belle chuan a hmu thei dawn hauh lo a ni. Chuvang chuan hmun him lam pan vat vat chu a tan a tha ber tawh a ni. Tin, kawng thui tak a kal tawh avangin a chau tawhin a ril a ṭam tawh em em mai bawk si. A rilrua pan a tum, Anjikuni dil kama khua i nuit mite awmna khawte tak te lam pan chuan theih tawk a chak chuan a kal ṭauh ṭauh mai a ni. Chu khua chu a hma pawhin vawi tam tak a lo tlawh tawh a. A ramvak chau chawlh hahdamna te ber niin a mi chengte nen pawh chuan an innel em em tawh a ni. Tin, Inuit mite hi an felin an hawihhawm em em mai a, Jo la bel mai ni loin. Ramvak kawngbo leh puih ngaite an lo tluk luh chuan eitur chaw leh riahna te lo pein an lo tuam hlawm thin a ni. An khua hi an tlem hle a, mi sawmhnih leh panga atanga mi sawmthum vel chauh an ni a. Chuti chung chuan helai hmunah hian hun rei taka ta an lo khawsa tawh thin a ni. Inuit mi leh sate hi Eskimo tribe thlah kal zel nia ngaih an ni a, ramchhuah leh ramhnuaia chawzawn chu an dang khawchhuahna ber a ni. Tin, an chenna in te pawh chu savun leh thingtuai hmanga siam mai mai niin chenna in aimah chuan buk te mai mai a ang zawk mah a ni. Chu khuaah chuan Joela bel chuan zanriah a tum a ni. Mahse, Anjikuni khua a va thlen chuan a beisei loh tak mai thil a hmu ta tlat mai. A hma zawnga khawfel leh mikhual lawmthiam em em thin te kha tumah hmuh tur an awm ta reng reng lo. Ramhnuai hmun dang ang bawkin an khua chu a reh tlawk tlawk mai a, Vur sur kara thli tho vuk vuk ri bak engmah hriat tur a awm reng reng lo. A hmaah a hriat than em em thin. Naupang orawl leh an ui bauh ri lauh lauh pawh engmah hriat tur a awm lo a ni. Joe-a beidawng chuan a hmelhriat tha tak te in a hma pawha zan a lo riah fo tawhna lam chu a pan phei ta ngawt a. An in kawngka ah chuan savun lian tak mai an zar a, Chu savun phen atang chuan a han ko thin a, mahse a hma ang bawkin thehmeh ang maiin a reh tlawk tlawk mai. Chutia chhangtu an awm tak loah chuan Joe-a beidawng chuan savun kawngka chu a han keu dek dek a, inchhungah chuan tumah an awm lo tih a hmu thei nghal a. Inchhungah chuan lutin a han enkual vel a, Thuk rem tawhah chuan sangha a lo inchhum a, mahse thuk chu a remna a rei tawh a ni tih chu vurin a khuh iar danah leh sangha chhumna tui chunglang pawh vurin a khuh tan tawh atang chuan a hrethiam nghal a ni. Insir kil khatah chuan vur ramsa chi khat seal kan tih ang chi vun hmanga thawmhnaw thui mek la zawh loh chu a lo let ngat mai bawk a, Tin, bangah chuan silai chu uluk taka khai tih hriat tak chuan a intar vang mai bawk a ni. Joe chuan beidawng takin chu in chu a chhuahsan ta a. Pawn lamah chuan mihring tumah hmuh tur awm chuang hek lo. In hrang hrangah chuan lut lawrin mihring hmuh tur an awm leh awm loh chu a en kual zel a. Mahse, a thil hmuh chu a ngai deuh vek a ni mai. Hnathawh laklawh lai kalsan tih hriat tak te Chachhum laklawh lai tak te leh naupang infiamna hnu hma hnawk niaih mai te chu a ni deuh mai. Joan-a thil hmuh zinga a ngaihtuahna ti kal thui leh mak a tih ber erawh in tinah chuan an pawn chhuahna thawmhnaw, thawmhnaw lum bik a awm vek mai chu a ni. I nuih mite chu khawiah emaw an kal a nih dawn hi han ti dawn se, chu vu ram khawvawt lutukah chuan an pawn chhuahna thawmhnaw chu an hak ngei ngei a rinawm si. Tin kawtthlerah chuan Maya sa inhem lai a awm bawk a, chu sa chu la chan darh miah loh a ni bawk a, chu chuan laklawh takin an kalsan tih a entir bawk a ni. Hetia kawtthlerah a awm tual mai chhema sahem hmin ei ho hi i nuit mite chin dan leh pa ho inawm hlim berna a ni ve a ni. Joe la bel ngaihtuahna ah chuan an khaw kiang a dil, an jikuni dil, Inuit mi ten sangha an manna ber leh an ei tur an lakna ber hmun chu a rawn awm thut a. Chumi lam pan chuan chak takin a han kal leh a, mahse chu hmun a va thlen pawh chuan mihring hmuh tur reng reng an awm chuang lo. Chu mai bak ah khaw mi te lawng zawng zawng pawh uluk taka vau kama inthlung bet in a lo awm a. Chu chuan khaw mite chu dilah sangha manin an chhuak lo tih a entir leh bawk si. Chutia beidawng taka a tei kual velnaah chuan eng emaw chhuih palhin Vura chuan hmai vawchawrin a tlu ta a. A han en chiannak chuan ui ruang a lo ni reng mai. Chu ui ruang khuhtu Vur chu a kut chuan a han hai kiang a, a dang a hmuh belh zel mai. Vur rama an tei vah berna slet an ti ui eng emaw zatin tawlai lir an hnuh thin ang ngei hi a ni tih a hrethiam ta. A bul velah chuan mihring ruang hmuh in beiseiin a han zawng kual leh a, mahse mihring sul hnu emaw an ruang emaw tal pawh hmuh tur reng reng a awm lo. A thil hmuh chu Joe chuan mak a ti hle mai a, a chhan chu Inuit mite chuan eng lai mahin an uite chu an phatsan ngai lo a ni. An uite chu an thian leh chhiah hlawh rinawm, an ram vahna leh an tei vah velna a an taksa a bet ve ang mai a tel ve ngei ngei an ni a. Chutianga an thlah thlam ta mai a nih chuan eng emaw thil dik lo leh hlauhawm tak a awm a ni ngei mai tih chu a hrethiam ta. Ramsa hlauhawm emaw ralin an bei a nih dawn hi han ti dawn se, ramsa chuan mihring chauh ni loin uisa te pawh chu an ei tel ngei a rinawm a, Tin, ral inbei pawh ni se, chutiang slate chu vur ramah chuan a hlut em avangin an lak ngei rinawm bawk si. Joe-a chu a chhungril atang chuan hlauh nana men loin a rawn man ta a, a ni ang pasal tha hrat khawkheng meuh pawh zamin a khur ru ta der der mai. Chulai hmun a awm reng chu thil tha niin a hre ta lo a, hmel eng emaw zata hla a awm Sorkar dak in lam pan vat vat a a thil hmuh chanchin chu thuneitute hnena thlen vat chu tha berin a hre ta a ni. Tichuan a tum anga chulai hmun a riah chu thil tih chi a nih tak lo ah chuan a huaisenna leh chakna zawng zawng sawmkhawm in sorkar dak in lam pan chuan a thawk chhuak leh ta a ni. Harsa taka rei fe a kal leh hnu chuan dak in chu him takin a va thleng thei ta a. Chulai hmuna lo duty te hnenah chuan Inuit mite chanchin maksak leh a thil va hmuh zawng zawng te chu a va hrilh ta a. Duty te chuan inbiak hlatna hmangin thuneitute hnenah an thlen ve leh chhawng ta a ni. Khawvar rual chuan Royal Canadian Mounted Police te lo thlengin Jaw label ho chuan Inuit mite awmna lam chu an pan leh ta a ni. Khua an va thlen chuan police te chuan uluk takin an han en vel a, a hma zana Joe a hnu hma bak engmah hmuh tur an nei bik tlat lo. Police te chuan Inuit mite chu tribe dang ten an run a nih an han ring deuh a, mahse tharum thawhna hnu hma emaw thisen far khat pawh hmuh tur reng reng a awm bawk si lo. Ram sahla awmin a bei a nih dawn hi an han tih dawn pawhin ram sahnu hma emaw an hniak emaw pawh hmuh tur a awm bawk si lo. Police te chuan an Jikuni dil lam an han bel chiang leh a, chu dil ah chuan Inuit mite chu tuin emaw thatin chu dil ah chuan an paih a nia nge tih an han rin dawnin chu dil chu khawvawt chuan vur chhah takin a khuh vek a, khi eih lai pawh engmah hmuh tur reng reng a awm bawk si lo. Police te pawh chu an beidawngin han tih viau dan tur an hre lo hle mai. An thil hmuh zingah an mit la deuh ber chu chu dil bulah chuan thlan laih sa vek, thlan ko tlanga lungphun kual an hmuh chu a ni deuh mai. Mahse chu thlan chu chhilh a ni lo a, tin thlan ko tlanga lungphun kual pawh chu Inuit mite tih dan niin mit hi thlarau chu hahdam taka a chawlh theih nan an ti thin a ni. Police te chuan theih tawp a uluk in han bel chiang ngial mah se, thil rinhlelh awm leh han chhui zui tur awm chi reng reng an hmu zo ta tlat lo. Tichuan Police te chuan mit a hmu tu an awm leh awm loh lam dap leh in an hnu chhui na chu an han kuai her leh a. A bul vel a cheng ve leh hetih hun lai vel a ram chhuak te chu thu an han zawt fiah leh ta a. Chutianga an thil zawhte zingah chuan ramchhuak mi Armand Lauren leh a fapa te pahnih thu an zawh chuan an beng a verh ta zak mai. Armand Lauren te pa fa chuan hetih hun lai vawm vel hian vansanga eng pawl tak mai leh thlawna ang tak thi lian tak an hmuh thu an sawi a, chu an thil hmuh chuan a en dan a thlak apiangin A pian hmang a ti danglam zel bawk a, a chang leh barrel pian angin a awm a, a chang leh silai mu pian anga a awm thu an sawi a. Chu thil chu an Jikoni dil chung zawn vel an hmuh thu an sawi bawk a ni. Helai hmuna eng mawi tak hmuh hrim hrim erawh thil thar a ni lova, a chhan chu Helai hmun velah hian Aurora Borealis an tih ni zung eng mawi tak, hring mawi em em mai a lan ṭhin vang a ni. Chuti chunga an thusawi leh an thil hmuh in police te beng a verh chhan chu an eng hmuh chu a hring ni lovin a pawl a ni tlat mai leh an thil hmuh a pian hmang thlak zel thei an sawi kha a ni. Mahse, chuti chung pawh chuan han chhui zui tur emaw Hnuhma han bawh zui tur erawh pakhat mah a awm thei chuang lo. Inuit mite bo dan mak tak chu Police te chuan theihtawp chhuahin chhui ngial mah se, hmasawnna an nei thei meuh lo va. Chutih mek laiin an chanchin erawh a dar chak hle mai si. Inuit mite zankhat thil thu an bo vek dan chu chanchinbu mi, Emetkele Herr chuan chanchinbu lamah a lo ziak a. Chu chanchin bu darh zau tak avang chuan i nuih mite chanchin chuan khawvel a deng chhuak ta hial a ni. Chuvang chuan police te mawh chu a hrip zual ta hle a, thil awmzia engvanga i nuih mite chu bo nge an ni, eng thil mak nge thleng chiah ni tih chhuihchhuah vat vat chu a tul ta hle a ni. Mahse, police te chuan theihtawp chhuah mah se hmasawnna an neih theih lo avangin an thil chhui chu an bei dawnsan ta a. Kum sangkhat zakua sawmthum leh pakhatah chuan chu case chu an khar ta a ni. Police ten case chu khar tawh mahse mipui lamin an ngaihven dan leh a chhan an hriat chak erawh a la reh mai thei chuang lo. Chutianga an chanchin a darh takah chuan a hmaa mite hriat leh ngaihven ni ngai hauh lo i nuitmite chu khawvelin an beng khawn ta hle a. An chanchinte chhuiin an hnam nunphungte an han zir chiang ta a. Inuit mite chuan an hnam thawnthuah ramhuai sual chanchin maksak tak tak an lo nei thin a ni tih leh chutianga mi bo thinte pawh chu chung ramhuai sualte lak bo leh hruai bo niin an ngai thin a. Mahse, tun tuma thil thleng nena a in'an lohna erawh an thawnthua mi bo thinte chu mi pahnih khat chauh an nih laiin tun tuma thil thlengah erawh khaw pumin an bo a ni. Chutiang taka hei hi a ni e tia han sawi fak tur a awm tak loah chuan i nuit mite bo chhan chu in rinsiak a ni ta deuh mai a, rin dan chi hrang hrang pawh a tam hle a ni. Thenkhat chuan Joe la bel hian thawnthu a phuah chawp mai mai a ni e tiin an ring a, a chhan chu Joe la bel hian sorkar atanga ram vah phalna a neih loh avangin Thuneitute man a pumpelh nan heng thawnthu hi phuah chapin Police te a pun der a ni tih ngaihdan nei an awm a. Tin, thenkhat chuan Joe Labelle khan i nuit mite chu that chimit vekin Anjigoni Dila chuan a paih a niang tia ring an awm bawk a. Mahse, he rindan erawh hi chu a pawmawm vak loh. A chhan chu police ten kha ti khawpa hnu chhui hna an uluk chung pawhin tharum thawhna hnu hma engmah an hmuh loh bakah ramhnuaia che tla thang leh silai che lek vel thiam tak Inuit pasal tha te kha mi pakhat kutah an thih vek theih a rinawm lo a ni. Thenkhat ngaihdanah ve thung chuan Inuit mite chu hmun dang khawiah emaw an pem vek a ni ange tih a ni a, he ngaihdan hi a pawmawm chiah loh bawk a, a chhan chu Inuit mite kha pem ni se chuan An bungraw hlu tlak tak te kha an ken ngei ngei a rinawm bakah khawvel hmun dang khawiah emaw hmuh zui tur an awm a rinawm a ni. Mahse, chutiang chu a ni si lo a ni. Ngaihdan leh rindan pawm tunga ber erawh i nuitmi te kha alien ten an la bo a ni tih hi a ni teh tlat mai a ni. A chhan chu hetiang thil a thlen tak ah chuan helai hmun a cheng ve te hian vansang ah thil mak tak tak an hmuh fo thin thu an sawi chhuak tluar tluar mai a. Chu mai bak ah mithiam tak tak te zing ah pawh he thil hi thil theih a ni e tih ngaihdan nei an tam hle. He ngaihdan hi kum sangkhat zakua samriat leh pali a tih chhuah World Greatest UFO Mysteries tih lehkhabu mithiam tak tak te thuziak ah pawh a chuang ve ta hial a ni. Eng pawh ni se thu dik ber hriat theih a ni tawh lo a, mahse engvanga i nuih mite kha zan khat thil thua bo vek nge an ni tih leh engtin nge an awm zel tih hi tun thleng hian khawvel hian mak a la ti reng a, thil mak chhui chhuah loh zingah an la sawi tel ve zel a ni.